Danki señor Severina, mi ta pasa palabra pa señor Mercelina. Danki Madam President. Nan ta wak bo ku bo ta drumi. Merci. Danki Madam President. Sigur. Mi ta gradisí tambe e kontesta i e presentashon di Minister President señor Pisas i tambe Minister Plenipotenciario señor Manuel. Mi mi ta kontentu di mira pasobra un tiki si mas sinti ku manera nos no tabata sa den kiko nos ta biha nos mes. Si nos tabata asina konsiente kiko nos ta bin enkontrá nos mes kuné, nos ta sa ku nos ta bin den e batut akí pa nos por yuda drecha hasi e pais akí mas mihó. Pues esei tabata ta e kos ku den e kuadro akí nos tin ku mira kon muchu mas mihó nos tin ku sòru di bèrdat, inventarisá anto komuniká ku e pueblo akí pa no laga na momentu ku baga hoga na pos. Nos mester bisa mihó mi a. Pasobra bo a bin haña un situashon. Anto basá riba e kuadro ei bo tin ku funshoná pa hasi mihó pa e pais aki. Anto bo ta mira atrobe Kòrsou ta un pais den transishon. Pasobra bo a drenta den un arena, òf ami ta ku'e hasta mi mes komo ehèmpel, mi a drenta den un arena a sabiendas. Na dos mil, algun kemen a sabiendas, kemen mas ama drenta na dos mil dieseis, pero a sabiendas ku na dos mil diestres a asesiná un parlamentario. A sabiendas. Kemen mi sa ki peliger mi ta den. Anto ta minister na mata un parlamentario pa nos compronde esey pasobra un parlamentario no tin e proteccion nan un tin niun dje cos nay a mata un parlamentario anto esey ta cos nan cu nos tin cu tene hopi na cuenta pasobra den e scenario bo a drenta anto bo mes ta consciente cu ora bo ta haci e belofte cu bo ta para pa atrobe Dios prome. Bo pais despues bo partido anto despues bo mes. Paso esey ta e e e forsa cu ta pone bo realisa. Paso if you can't stand the heat get out of the kitchen. That's the reality of life. If you cannot stand the heat, get out of the kitchen. Paso e e e sit e trabou aki ta un trabou cu hopi bia hende lo no bisa bo, pero ta es un ondankbaar werk. Un trabou den politica e ta un ondankbaar werk, pero bo tin cu haci'e paso bo ta compronde kico bo ta haci. E sirbishi ta mas cu tur cos. Anto. Pasobra atrobe, niun hende lo no kòrda e chèns òf e oportunidat ku bo a haña. Nan ta kòrda kiko ta e kos ku bo a hasi kuné. Su ta p'esei pa ami, e balornan kompartí den nos Akuerdo di Gobernashon, transparensia i integridat, dirigí riba resultado anto ku konfiansa, Esei tabata ta un bon base. Na momento cu bo por a mira den e enzager cierto cosnan mi ta yin importante. Di mes cierto preguntanan ta bini, pero e importante ta cu bo ta mira. Anto mi ta kere por ta un cos nobo cu a yigi pasa, pero ta importante cu bo ta haya esakinan pa bo por prueba y tur fraccion a haci uzo dje oportunidad aki. Kimen e ta bisa? E importancia di por pasobra bo ta bo no ta den comunidad di diecinuebe ochenta bo no ta den comunidad di diecinuebe cincuenta bo ta den dos mil binti dos anto e comunidad aki no ta e mesun comunidad aya kiman bo tin cu sor pa yuda nan tambe compronde e diferencia y kico nos tin cu haci aki den dus mi ta hopi contento di mira tambe sigur e forma cu minister president A ta presentá i komprondé di laga kada ken karga tambe nan responsabilidat. Entre otro, ku loke ku mi a nota i ku mi ta aplaudí ta presensia di SOAB awor den kas di Kòrsou. Ke men esta ta nifiká ku tin mester di fortifikashon? Tin mester ke men a mira e esensia pa ban hasi kosnan muchu mas mihó. Ta di aplaudí. Anto meskos tambe ku nos no tin problema pa nos hasi investigashon. Pasobra esei ta e e kos, transparensha, integridat. Nos no tin problema pa hasi esei. Kiman si mi no tin problema pa hasi esei, nos tin ku wak pa tur kos a kana bon. Anto pa yuda kon nos ta ban hasi mihó. Mi tabata tin algun preguntanan mas, kisas si lo mi no haña oportunidad, pero di mes ora ku nos a wak e enzahe, mi ke sa sigur nos a komprendé hopi bias ku tin boluntarionan trahando den kas di Kòrsou. Anto mi kier a sa si tin un maneho pa ku esaki, pasobra hopi bia bo no ta tende ku sa tin boluntario trahando den institutonan gobernamental òf instanshanan gubernamental. Kuantu nan ta? Kiko nan ta siendo? Kiko ta nan tarea? Kiko ta e maneho nan ta siendo trareanan ku por ehèmpel amtenarnan mester hasi? Personanan ku ta ku tin e tarea, e funshon den e aparato mester hasi? Òf nan tin pa yuda fortifiká den kualke forma? Ke men ke maneho nos tin pa esei? Tambe lo mi tin hopi gana di sa, pasobra m'a skucha. Ku hopi atenshon e presentashon di nos Minister Plenipotensiario. Anto mi ke sa pa e foral mirando kon e ta el a trese su mes ku na momento ku el a drenta ku el a sinti abandoná. B'a sinti bo bo so na momento ku b'a drenta den e arena komo Minister Plenipotenciario i hañá bo tin ku landa den un laman ganchi ku bo no ta komprondé? B'a sinti bo bo so? B'a sinti bo bandoná? Kon por ehèmpel bo a prepará pa asumí e ròl na momento ku for di den? Laga nos bisa, Presentacion di bo solista ya caba bo tabata sa cu si MFK bira e partido mas grandi e chance ta grandi cu aba lo ta Minister Plenipotenciario. Con ba cuminsa prepara pa e rol aki? Bo tabata tin hendenan cu ba papia cu ne, tin Minister Plenipotenciarionan den pasado cu ba check pa mira kiben. Ken ken den e kuadro ei a yuda bo prepará bo mes pa pa asumí e ròl aki? Pasobra ta importante, pasobra ora mi a skuchá bo mi a mi a mi a komprondé i sinti kiko tabata e senario ku bo a bin hañá paden. I sigur, a sabiendas ku mi tambe a pasa e proseso ei den e dje sinku lunanan mirando kon e situashon tabata ta ku Minister Prene Protensiario. Tambe mirando e rapòrtnan ku nos sa haña ensaya riba dje, mi lo ta importante pa sa kon e proseso di sigui e rekomendashonnan di e rapòrt di SOAB di dos mil dies etsetera, pero tambe rapòrt di KPMG ta kanando. Kimen siguiendo tin tin a sigui e rekomendashonnan bo a mira ku tabata tin kambionan ku a wòrdu hasi den e e rekomendashonnan ku tabata tin den e rapòrtnan aki? Mesun kos ta papia di un aksieplan, des un plan di akshon. A traha riba e plan di akshon aki? Anto, si ta asina, kon leu e implementashon di e plan di akshon aki ta? Ke men, kon kon nos por mira ku tin un desaroyo den e plan di akshon? Pasobra kisas esei tambe lo ta hopi bon pa bini den e presentashon, ku tin un plan di akshon ku e rekomendashonnan aden ku basá riba esei ta asina nos ta funshonando aworaki. Den kas di Kòrsou awor aki pasobra nos ta komprondé e esensia di loke ku ta e bòdi ku Kabinet Gevolmagte Minister Curaçao ta nifiká i kon importante e ta. Mi ke sa kon ta bai skohe mirando di tur e senarionan ku a bin ta pasa ku kisas mi tambe a kontribuí na dje? Kon ta bai skohe pa atendé? pa pasifiká e tenshonnan rondó di kas di Kòrsou. Kon? Kon nos ta ban hasi esei pa asina e imágen, pasotrobe e no ta un Manuelshuis, e ta un Curaçaohuis, kas di Kòrsou, dus e imágen ke ta sali ta pa Kòrsou. Kon nos ta skohe di awor i adelante Pa pasifiká esaki den den Reino i sigur tumando nota riba sierto desaroyo no nobo manera un direktor nobo, manera mi ta komprendé ku ta señor Xavier Piens, pero tambe den e proseso ku ta kana den wandelgangennan ku Partido Nacional lo bai nombra un Minister Plenipotenciario Suplente ku Manera den kaya tin papia ku ta señora Jimena Barragan pero ainda no a pasa e prosesonan den partido, kon bo ta mira e kolaborashonnan aki lo por yuda i fortifiká bo ròl komo Minister Plete Protesiario den kas di Kòrsou? Ku esakinan a mi tin laga nos bisa mi preguntanan anto mi ta gradisí un bes mas ku den e kuadro ku nos ta keda den nos balornan di nos programa di gobernashon ku ta nos beibel, Ku nos ta hasi bon uso di dje i un bia mas danki Madam President nos lo warda kontesta. Danki señor Mercelina, mi ta pasa palabra pa señor Duran.